Mir begréissen Iech all fir dës lescht, et ass dee leschte Bilan elo vun dëser Legislaturperiod, e bësse speziell, wéi Der wësst. An dës Kéier si mer och nach net ganz fäerdeg, vue datt jo, vue datt jo nach immens vill Projeten op der Dagesuerdnung stinn an dëser Chamber. Dat heescht, d'Vakanz huet nach net ugefaangen an et ass warscheinlech, bestëmmt wäert et déi eng, keng einfach Woch ginn fir eis all. Mir sinn elo hei zu véier, évidemment véier Männer. De Justin Turpel, deen Éischtgewieltene war am Zentrum, an de Serge Urbany, deen Éischtgewieltene war am Zentrum, a mir zwee Zweetgewielten am Süden. Ech denken, ech gleewen schonn un den zweete Sëtz am Zentrum. Et ass komplizéiert, déi och dann déi éischt Mandatsperiod dann och mat Erfolleg ofgeschloss hunn. An dunn hu mir zwee dat missen iwwerhuelen. Ech hoffen, datt mer et gutt gemaach hunn. Ech mengen, plus ou moins ass et, ass et gaangen. Et huet, et huet, et huet, mengen ech, eis gefall. Mee mir, ech mengen, Dir hutt et gemierkt an Dir suivéiert dat jo och vun noem, datt et wierklech awer net ëmmer einfach ass, eng Aktualitéit ze suivéieren, wou all Sujet quasi ugeschwat gëtt a wou ee sech muss eraschaffen, wann ee kee Spezialist ass. Ech mengen, dass e bëssen de gemeinsame Punkt tëschent eiser politescher Aarbecht an och deem vun der Press e komplex Zesummenhang ze verstoen an och ze hannerfroen. A mir hoffen, datt mer dat alles gutt och hannerfrot hunn. Mir hu versicht, eis parlamentaresch Aarbecht, et kann een net alles maachen, Mir sinn och net an all Kommissioun vertrueden. Et kann ee selbstverständlech iwwerall kucke goen a lauschtere goen, mee dat geet net ëmmer, well et ass immens vill, et ass intensiv. Dat heescht, da muss ee sech e bësse konzentréieren op gewëssene Sujeten, och wann dat net ëmmer einfach ass an der Praxis, well et kommen heiansdo trotzdeem nach nei Sujete bäi. Mee eis Prioritéite versiche kohärent ze si mat eiser Politik a mir hu versicht, eis op op eis Prioritéiten awer ze konzentréieren. Dat ass natierlech net ganz komplizéiert gewiescht. Eis Prioritéiten ass d'Sozialpolitik, d'Aarbechtspolitik, et war d'Logementspolitik, Ëmweltpolitik, also all déi Saachen, déi mer och mat traitéiert hunn an eise Programmer an eisen, an déi mer versicht hunn ze étofféieren, well mer der Meenung sinn, datt dat och déi Sujete sinn, déi fundamental si fir d'Liewe vun de Mënschen. vun den normale Mënschen. An ech menge mir hunn, mir hunn awer do eppes opzeweisen. Heiansdo sinn och déi Sujeten transnational. Mä ech menge mir wäerten och net vergiessen, datt mer och mat Sujete wéi den TTIP konfrontéiert waren, wéi den CETA, all déi Fräihandelsaccorden, déi net nëmme national sinn, mä déi en direkten Impakt hunn. op d'Liewen och hei. An ech mengen, mir hunn och, deemools huet de Serge och nach et gutt nach fäerdeg bruet, fir e bëssen Drock ze maachen, fir datt een awer nach kann Abléck kréien an den Dokumenter deemools. Bon, mir wësse wéi et dono ausgaangen ass, datt dat net. kee Sujet ass, glécklecherweis, mee aner Saachen, wat eis och, mengen ech, wierklech, wat fir eis intensiv war, a fir jiddereen, dat war och 2015, Griichenland, eng nei Regierung, déi versicht endlech mat der Austeritéitspolitik ze briechen, an do, mengen ech, hu mer och wierklech gutt gemierkt, wéi mir do, ech mengen, als eenzeg versicht hunn, eise klenge Bäitrag ze leeschte vu Lëtzebuerg aus. wou och nach Lëtzebuerg Présidence hat vun der EU, datt dat griichescht Vollek endlech och ka brieche mat der Austeritéitspolitik a mat enger Regierung, déi dee Wee och wollt goen. Klengt Land, wat awer Courage gewisen huet. An do hu mer gemierkt, wierklech, vun deene sechs Parteien an der Chamber ware mir déi eenzeg, si hunn all déi selwecht Politik ënnerstëtzt vun Austeritéit a Griichenland a mir kennen d'Situatioun. Selbstverständlech, datt dat d'Liewen och vun de Leit dohannen net verbessert huet. Ech mengen, dat war e Moment, wou ee gemierkt huet, wéi gewësse Parteien schlussendlech ticken. An dunn si mer awer och nach mat aner Sujete konfrontéiert ginn. An dat ass e bëssen esou Domadder hate mer vläicht net direkt gerechent. De Justin war do och e bësse mengen ech staark domadder konfrontéiert. Dat ass Finanzpolitik. Enn 2014, Luxleaks Skandal an esou weider, wou erauskomm ass, dat wat mer awer och ëmmer schonn iergendwéi woussten, wat fir eng deier Tricksereien, wéi de Jean Asselborn seet, zu Lëtzebuerg gemaach gi sinn. Jo, an dunn hu mer missen eis doranner eraknéien, well kee vun eis a Wierklechkeet sech wierklech an där ganz komplexer Matière konnt auskennen. An do hu mer, mengen ech, och eis Bescht gemaach. An de Justin hat och do, mengen ech, do ganz vill Stonnen, iwwer, ech ka mech erënneren, immens vill Stonnen domadder verbruet, fir och ze hannerfroen an dat ze maachen, wat wéineg Leit leider zu Lëtzebuerg wollte maachen a wou eng komesch helleg Allianz entstanen ass, fir fir eng Politik ze vertrieden, déi net vertriedbar ass, mä wou ëmmer manner Leit, mengen ech, elo hautzedaags och verstinn, datt se net vertriedbar ass an datt se och net gutt ass fir d'Land. Ech mengen, dat war duerno eppes, an duerno si mer och an d'Finanzkommissioun, mir hu versicht gaangen, mir hu versicht ze suivéieren déi verschidde Gesetzer, déi do gemaach ginn, déi immens komplizéiert sinn, mä ëmmer déi selwecht Finalitéit hunn, dat ass Instrumenter ze schafen, fir datt d'Kapital transnational och hei zu Lëtzebuerg kann senger Steierpflicht entkommen. Mir haten, et war net ëmmer einfach, mä mir haten och ganz vill Aktivitéiten, déi se sech virstellen. Mir hunn vill Sëtzungen, wou ee muss deelhuelen, Kommissiounen, wou een ëmmer muss alles relativ gutt suivéieren. Et ass een alleng an der Kommissioun, heiansdo ware mer zu zwee an enger, wann et eng joint ass oder esou, mä meeschtens ass een alleng, et huet een der e puer d'Woch. puer verschidde Sujeten an et muss een oppassen, datt keng Dommheete gemaach ginn an da muss een och direkt Stellung kënnen huelen, Iech op Är Froen äntwerten an et ass net ëmmer evident, mee ech menge mir hunn dat awer hikritt. Et muss ee Rieden halen an der Chamber, eng Ried déi kënnt einfach net net einfach esou vum Himmel gefall, et muss ee sech an e Sujet aknéien. Glécklecherweis hu mir natierlech Hëllef. Mir hunn Mataarbechter, déi och e Gros vun der Aarbecht wierklech maachen och an eis immens vill hëllefen. Ouni déi et onméiglech wier, déi sinn jo och hei, onméiglech wier dat ze maachen, wat mer gemaach hunn, Questions parlementairen virbereeden, awer och Initiativen ergräifen, Motiounen maachen, Amendementer maachen, wuel wëssend, datt se meeschtens net ugeholl ginn. Bis viru Kuerzem nach hat de Marc nach versicht, beim Archivgesetz een ze maachen. wou een en plus mierkt, datt jidderee seet vun der Koalitioun, dat wier e ganz gutt Argument, wier sympathesch, mee mir huelen dat awer trotzdem net un. Dat ass, dat ass d'Politik hei. Voilà, an dann, dat, dat ass eng ganz grouss Quantitéit vun Aktivitéiten. A mir wollten eis och net ëmmer beschränken op parlamentaresch Aktivitéiten, mussen och nach op aner Niveauen aktiv sinn. Et ass wierklech net evident. Mir hunn och dräi Propositions de loi gemaach, wat vill ass. wat vill ass. Ech mengen, de Bodry huet dat jo och gesot, datt et, also ech menge mir brauchen eis do net ze schummen, mir hunn der bal esou vill wéi csv gemaach, well si hunn 23 Deputéierter. Dat Éischt, dat war jo d'Verfassungsännerung an zwee aner, zwou aner Propositions de loi, déi mer gemaach hunn zum Logement, wou ee mierkt schlussendlech, datt d'Regierung déi net seriö geholl huet. D'Regierung seet ëmmer, dir musst da, d'Oppositioun an esou weider, giff näischt ënnerhuelen, giff näischt, keng Propose maachen. A wann een da mécht, a ganz konkret, a wann een och vill Zäit an Aarbecht dran investéiert, well fir esou eppes ze maachen, dat kascht Aarbecht an Zäit, da gëtt se ignoréiert. Net vun de Kummeren, mä vu Gambia. An elo, si hunn eis ëmmer versprach, jo, mir wäerten domadder kommen, a si hunn hiert Wuert net gehalen. Si hunn hiert Wuert net gehalen. Dat heescht, et ass e bëssen effrontéiert, wann d'Majoritéit den Oppositiounsparteien virwerft, näischt ze maachen, oder eis souguer och. Dat ass evidenterweis net wouer. Mir hunn och aner Saache gemaach, wéi Motiounen D'Motioun zum Mindestloun, mengen ech, wou elo op eemol Gewëssener dofir sinn, mee si hu se awer an der Chamber hu se dergéint gestëmmt. Do war d'Méiglechkeet fir de Mindestloun ze erhéijen. Mir soen ëmmer, et misst all Joers misste Wahle sinn, well da komme se ëmmer op ganz gutt Iddien. All Joers misst gewielt ginn, well dono vergiessen se ëmmer dat, wat se gesot hunn. Et ass evidenterweis net d'Quantitéit vun der Aarbecht, déi och d'Qualitéit ausmécht. Dat ass evident. Dann kann een och 600 Projets de loi maachen an wann dräi Véirels dovunner schlecht sinn, dann huet een och näischt geschafft. Mee ech mengen trotzdeem hu mer och, quitte datt mer vill geschafft hunn, mengen ech, hu mer et fäerdeg bruet, meeschtens och kohärent ze sinn mat eis selwer an eisen Stellungen, an eise Stellungnahmen. Dofir, mir schwätzen, mir sinn u sech eng Oppositionspartei. Wat heescht Opposition? Heescht et nëmmen an der Opposition innerhalb vun der Chamber ze sinn? Mir gesinn dat esou, datt mir eng politesch Oppositionspartei an deem Sënn well sinn, well mer den ganz oft den Androck haten, datt mer wierklech prinzipiell déi eenzeg Oppositiounsaarbecht gemaach hunn, datt och aner Oppositiounsparteie wéi d'CSV oder d'ADR u sech grosso modo mat der Grondausriichtung vun der Politik averstanen ass, wann et drëms geet zum Beispill eeben fir Sozialofbau an esou weider ze maachen oder Op jidde Fall keng Verbesserunge fir d'Leit ze bréngen an awer dono Kaddoen ze maachen, fir déi, déi scho vill hunn. Dat heescht, d'Oppositioun ass och dat. Dat heescht, d'Oppositioun, eng reell Oppositioun, ass eng politesch Oppositioun géint de Mainstream, dee virherrschend ass zu Lëtzebuerg an a ganz Europa. Voilà, ech mengen, ech hu schonn warscheinlech, ech si gewinnt, de President ze hunn hannert mer, dee seet, Elo musst Der ophalen. Wann een dat net huet, da fiert ee weider. Mee da ginn ech mengem Fraktiounssensibilitéitskolleeg d'Wuert. Maja, merci, merci David. Wéi mer vun 2009 bis 2013, also déi kuerz Period duerch déi virgezunne Wahlen, ee Sëtz haten, hu mer ëmmer gesot, och no deene véier Joer, Mee datt iwwerhaapt wichteg ass, datt an der Chamber eng oppositionell Stëmm iwwerhaapt vertrueden ass, datt et eng Stëmm gëtt, déi an den ëffentlechen Diskurs agräife kann, déi eng aner Klack laut wéi dat, wat dann awer dee gréisstendeels Eenheetsbräi vun deene soi-disant Mëtt-Parteie seet, wéi de Serge Urbany, wéi mer 2013 dunn no den Neiwahlen, Wéi kloer ginn ass, datt mer zwee Sëtz hunn, huet de Serge gesot, datt mer eis Aarbecht doduerch wahrscheinlech net verduebele mee vervéierfache kënnen. An ech mengen, datt e Recht domadder hat, wann ee kuckt, wéi vill Initiative mer konnten huelen a wéi vill mer och an der Chamber, an der Institutioun konnten domadder bewegen. Et huet ugefaangen domadder, an déi Oppositiounsroll si mer bis haut glécklecherweis net lass ginn, et huet ugefaangen domadder, datt mer déi eenzeg an déi, jo, déi eenzeg waren, déi weider géint deen Austeritéitskurs plädéiert huet, déi géint deen Austeritéitskurs argumentéiert huet, deen déi nei Regierung genee esou weidergefouert huet wéi déi aner. An et war zwee géint 58. wann een d'Kräfteverhältnis an der Chamber kuckt. Et war och zwee géint 58, wann mer ëmmer erëm op déi illegitim Praktike vum Finanzsecteur opmierksam gemeet hunn, wou e grouse Konsens war, inklusiv d'ADR, déi sech jo elo grouss als déi Alternativ wëll beschreiwen, déi awer déi sinn, wou elo och mengen ech, anerer matkritt hunn, déi och selwer d'Fauscht déck hannert den Oueren hunn, wann et ëm d'Finanzplaz geet. All si hu virun allem déi Praktike probéiert ze legitiméieren, a mär hunn éischter eis Aarbecht doranner gesinn, se ze hannerfroen, se a Fro ze stellen an opgrond vun deem och dozou Alternativen a Proposen ze entwéckelen. Mer si bis haut déi eenzeg, an dat ass besonnesch traureg, déi déi Oprüstungspolitik, déi d'Regierung bedreift, en Accord mat der csv a mat der adr, déi déi a Fro stellen. Souguer déi Gréng soe guer näischt méi zu Oprüstungsprojeten, wann de Militärbudget ëm iwwer 50 Prozent gehéicht gëtt. Wa mer elo d'nächst Woch och nach Satellitten an d'Lut joen, déi Opklärungsbiller solle liwweren aus nordafrikanesche Géigenden, fir do kënnen militäresch ze operéieren, dat huet näischt méi mat Verteidegungspolitik ze dinn, mee dat huet eppes mat enger Militärpolitik ze dinn, déi reng kommerziellen Interessien déngt. An dozou héiert ee vun deene Grénge guer näischt méi. Wat awer zumindest erstaunlech ass, wann een hir historesch Vergaangenheet kuckt, si sinn awer och Deel vun deem, wat mer fréier mol Friddensbewegung genannt hunn. An och alleng ware mer an der Ausernanersetzung ronderëm Fräihandelsaccorden, wou mer déi Aart a Weis, wéi Handel weltwäit bedriwwe gëtt, a Fro stellen, besonnesch déi Onreglementéiert, déi neoliberal Approche, wéi soll gehandelt ginn? A mer waren do och an der Chamber déi Eenzeg. An awer och do hu mer festgestallt, datt mer an der Gesellschaft net déi Eenzeg sinn. Et waren zwou Manifestatiounen, zwou grouss Manifestatiounen, wou Dausenden an Dausende vu Leit op d'Strooss gaange sinn, déi déi Froen och gedeelt hunn, déi déi Approche och gedeelt hunn an déi déi Mobiliséierung matgemeet hunn, zu vun där mär och en Deel waren als Lénk. An duerfir hu mer, dat ass en zweeten Deel vun deem, wat ech soe wëll, wat fir eis och wichteg ass, ass, datt mer eis parlamentaresch Aarbecht ni op de reng institutionelle Volet beschränkt hunn, vu ween stëmmt elo wéi of, gi mer elo eng Motioun an oder net, mee se a Verbindung gesinn hunn ëmmer mat enger. gesellschaftlecher Mobiliséierung. Déi Mobiliséierung, déi sinn et an deene leschte fënnef Joer awer och ganz staark ginn. Et sinn déi Zéngdausend gewiescht, déi am Educatiouns a Fleegesecteur op d'Strooss gaange sinn an déi, och wéi d'Regierung du eng Propos gemeet huet, déi en entgéintkomm ass, déi elo nach viru kuerzem, viru e puer Méint, e weidere Sozialkonflikt, hu missen agoen, well d'Patronat refuséiert huet, eigentlech geltend Recht iwwerhaapt ze applizéieren. A mir waren och do déi Eenzeg, déi bäi deene Streikende waren, déi bäi där Delegatioun waren, déi dohinner gaange si mat deene Leit geschwat hunn, well mir doranner och als Deputéierten, souwuel den David an ech wéi virdrun och de Serge an de Justin, eis, Aufgab och gesinn an d'hätt ugefaangen och scho mat deene Mobiliséierungen, nämlech d'Studenten, déi zu 14, 15 Dausend op d'Strooss gaange sinn, fir d'Verschlechterung vun hire Studieboursen ze demonstréieren. Och si hu mär, mengen ech, souwuel an der Institutioun wéi och ausserhalb, an do war de Justin e ganz wichtege Facteur dovunner, ënnerstëtzt an och weidergedriwwen an och elo nach virun dräi Wochen, an dat ass elo net pro domo, mee et ass erstaunlech, wann 2.000 Bauaarbechter op d'Strooss ginn, an ech si leider deen eenzegen Deputéierten, deen op der Säit vum OGBL an deem dote Fall mat hinnen op d'Strooss geet, da stellt dat awer grouss Froen iwwert d'gesellschaftlech Kräfteverhältnisser. an iwwert d'sozial Verantwortungen vun deene Parteien, déi zumindest virginn, se hätten nach en s am Numm. Mee mer, wann ech soe mer sinn an der Gesellschaft net isoléiert mat eise Propositiounen a mer sinn Deel vun enger gesellschaftlecher Mobiliséierung, da stelle mer elo fest, an den David huet et ugedeit, datt wat d'Wahle méi no kommen, datt mer feststellen, datt awer och, zumindest an den Deklaratioune vun den eenzelne Parteien, Linnen ufänken ze beweegen. Vläit eppes, wat elo wéi en Detail kléngt, mee wat awer ganz wichteg ass, De Serge Urbany huet virun dräi Joer, wéi d'Reclassementsgesetz agefouert ginn ass, heftegst an der Chamber dogéint argumentéiert. Elo kënnt den Nicolas Schmit, et wäert zwar d'nächst Woch net méi dru kommen, a mécht Amendementer zu sengem eegene Gesetz, wat e virun dräi Joer agefouert huet, wou en notamment op eenzel, op verschidden eenzel Punkte vun eise Kritike rëm ageet, dann ass et natierlech einfach, wann ee Gesetzer mécht an an der selwechter Legislaturperiod souguer gezwongen ass, se ze amendéieren an ze reviséieren, fir dann ze soen, et hätt een esou dichteg vill geschafft, et hätt ee wesentlech méi Gesetzesprojeten op den Instanzewee bruet wéi anerer, wann e groussen Deel dovunner doranner an der Rektifikatioun vun der eegener politescher Aarbecht bestanen huet, wéi d'Regierung dat gemeet huet. Mär hunn d'Propositione gemeet nach virun engem gudde Joer an der Debatt iwwer Working Poor, fir de Mindestloun an d'Lut ze setzen. D'Parteie waren sech alleguer eens, datt dat wier elo net opportun, déi Mindestloundebatt, déi wier eigentlech elo net ze féieren. An ech stelle fest. datt awer lo zumindest, wéi d'Wahle méi no kommen, eng ganz Rëtsch Parteien d'Lounfro rëm an de Mëttelpunkt stellen. Mär hunn iwwer Aarbechtszäit Propose gemeet. Mär hunn an der Chamber d'Propos gemeet vun der sechster Congéswoch. Et war eng Petitioun, déi esou séier wéi nach keng aner iwwer 10.000 Ënnerschrëften hat, fir déi sechst Congéswoch anzeféieren. Se ass ofgeleent gi virun engem Joer. vun den Deputéierte vun der LSAP, déi elo mat genau där doter Fuerderung an de Wahlkampf ginn. Generell d'Fro vun der Aarbechtszäitreduzéierung hu mer ëmmer erëm thematiséiert. An elo, wann een d'Programmer oder déi Deeler vu Programmer, déi da public sinn, ufänkt ze liesen, da stellt een awer fest, datt d'Fro vun der Aarbechtszäitreduzéierung ufänkt an de gesellschaftleche Fokus ze kommen. Aner Froen, Logement, Privat Proprietéit war et nach bis viru ganz viru ganz kuerzem esou, datt d'privat Proprietéit sakrosankt war. Duerch, mengen ech, ganz vill Initiativen an duerch ganz vill Drock, dee mär opgebaut hunn, stelle mer fest, datt verschidden aner Parteien elo och ufänken ze soen, mee dat do ka jo net sinn, datt d'privat Proprietéit esou helleg ass, datt se all Form vu gesellschaftlecher Entwécklung an all Form vu sozialer Äntwert op eng gesellschaftlech Kris verhënnert. Mär gesinn och, datt, wat aner Froe, wat den öffentlechen Transport ugeet, datt de gratis öffentlechen Transport ugeet, wou mär och Propose gemeet hunn, och an der Chamber, fir dat iwwer eng Motioun anzeféieren, all déi, déi elo soen, si wieren dofir, hu géint dës Motioun gestëmmt. Et kinnt een déi Rëtsch weiderféieren, och wat de Cannabiskonsum, wou jo elo d'nächst Kéier an der Chamber nach eng ëffentlech Unhéierung wäert sinn. Zu all deene Froen hu mär Positioun bezunn a mer gesinn awer och, datt, mengen ech, wann een de Bilan vun deene leschte fënnef Joer hëlt, datt mer et fäerdeg bruet hunn, zumindest den ëffentlechen Discours, esou wäit ze beaflossen, datt e verännerend gewierkt huet. Wann ech gesinn, datt verschidde Parteie elo Positiounen anhuelen, déi mär an der Vergaangenheet ëmmer erëm no bausse propagéiert hunn, da mengen ech, dann hu mer nach laang näischt, nach laang net de Match gewonnen. Mee mer stellen awer fest, datt dat, wat mer soen, zu enger gesellschaftlecher Kraaft ginn ass. An dat ass, mengen ech, dat, wat een, oder wat elo, wou mer an der Virbereedung heivunner fir eis selwer wëllen e bëssen zeréckbehalen, datt mer et awer punktuell ëmmer erëm fäerdegbruet hunn, Linnen ze beweegen, datt mer ëmmer erëm fäerdegbruet hunn, e gesellschaftlecht Kräfteverhältnis opzebauen an, mengen ech, domadder mat deenen zwee Deputéierte wéi mer just waren, awer relativ vill Fronte konnten opmaachen an net méi, wéi dat an der Vergaangenheet war, just nach reng defensiv Kämpf féieren. An ech mengen, datt dat eis soll Courage maachen, an och soll en Zeeche sinn duerfir, datt, wat déi Lénk méi gestäerkt gëtt, wat an der Chamber, an där Institutioun, déi fir eis eben net eng Finalitéit u sech ass, mee e Moyen och grad vun enger gesellschaftlecher Ausernanersetzung, datt, wann déi Kraaft gestäerkt gëtt, datt mer duerchaus capabel sinn an duerchaus fäeg sinn, gesellschaftlech gesellschaftlech Kräfteverhältnisser zumindest ganz staark ze beaflossen an eng positiv Richtung. Dat ass elo e bëssen dee Bilan, dee mir fir eis, fir eis gezunn hu vun eiser, vun eiser Aktivitéit, wuel wëssend, an den David huet et ganz gutt beschriwwen, mat all deene Contrainten an all och mat deene Beschränktheete vun Aktiounsméiglechkeeten, déi mer, déi mer hunn.